ũtigĩrĩre atĩ ũkĩaria mũndũ ndanarorwo, ndanakorwo akĩrora na kũngĩ. Na twĩna mũtaramu wa ndeto ĩno, kana mũtaramu wa oro ũtheru wa kanua, nĩwe ũĩkaine ta Oral Health Officer Madam Ruth Gacerũ. Nĩ director kuma kwa Smile Changes Foundation. Andũ makoragwo makĩrora andũ arĩa mena magego matarĩ mega, kana kanua kao kena thĩna, magatigĩrĩra nĩ makorwo magĩ smile. matarĩ na thĩna. Madam Ruth, twanĩkĩria rĩ, nĩ ngwendaga tũhutie ũhoro wa irio iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa nĩ gũtigĩrĩra magego make mena hinya. No tũtanakinya hau rĩ, nĩ ũtwĩrire mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũcerera eh, ndagĩtarĩ wa magego thutha wa mĩeri ĩtandatũ. Andũ aingĩ ithaa rĩrĩ matirĩ na magego kana mũndũ aturwo nĩ igego acagũraga rĩmunywo atĩ thĩna ũcio ũmũhereire o rĩmwe nĩ gũkorwo gĩtwĩra atĩrĩrĩ kana he thĩna wa mũndũ gũkorwo akĩmunywo magego ta rĩu he mũndũ ndĩranjĩrire aru- aru- eh, arutĩtwo magego matandatũ kanua na nĩ mo- nĩ mũndũ mũnini nĩ gũtwĩra thĩna wa mũndũ gũkorwo akĩrutwo magego frequently no rĩu nĩtwambĩrĩrie na rĩrĩ nĩkĩ kĩratũma batare gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ after every six months Ah, thengiũ mũno mwangi Mhm. kenya mbĩrĩrie njuge o ta ũrĩa ngugĩte hau gabere Tugire rĩrĩa warĩa irio nĩ ũkwenda ũrore magego maku na ũ brush. No rĩrĩa wa brush rĩ, nĩ weka wega, no ũrakinyĩra percentage nini mũno ya igego rĩaku. Gwĩ percentage ĩngĩ ĩkoragwo na kũu thĩ ĩrĩa ũtangĩkinyĩra. Na ĩyo nĩyo tũkwĩraga ũthi kwĩ ndagĩtarĩ nĩ getha ahote gũkinyĩra, tugaga gũthambio magego. Rĩrĩa magego mau mathambio rĩ, nĩ ahotaga gũkinyĩra kũu ũtakinyĩraga. Wa kerĩ, rĩrĩa ũrarĩa-rĩ, we ũhana ta ngari. Ngari nĩ ĩthiaga, na ngari nĩ ĩthiaga parking. Ĩĩ. No we rĩrĩa ũrarĩa-rĩ, ona ndũ- ndũthiaga parking hihi no ũtukũ. Na koguo magego maku nĩ magĩrĩirwo gũtwarwo service. Service ĩyo-rĩ, noyo twĩtaga gũthambia. Koguo nĩ harĩ bata mũno wa mũndũ gũthiĩ gũthambio kũu twĩtaga professional cleaning nĩ ndagĩtarĩ. Nĩ gũteithagia mũno. na bacteria ĩyo ĩ kanua ĩgatuĩka deactivated koguo ndĩgũkorwo ĩgĩũka gũkũrehera mũrimũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene mũno ũndũ wa gatatũ rĩrĩa wathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ woka rĩ rĩrĩa ndĩrakũrora rĩ nĩ nyonaga thĩna we ũtoĩ na thĩna ũrambia Thĩna ũcio rĩ, nĩ tũhotaga kũũgirĩrĩria. Nĩ mũndũ atakũigua ruo ndamenyaga ena thĩna. Ndamenyaga one na mũrimũ. Yes. No rĩu rĩrĩa woka rĩ, nĩ nguona igego rĩrĩ rĩaku rĩ, nĩ rĩrambia kũrĩo nĩ bacteria. Na koguo tũgakwĩra ũkwenda either okorwo rĩtiratura rĩ stage ĩno tũkarĩka kũ- tũkarĩihũria. Rĩathiĩ mũno rĩ, okorwo nĩ rĩratura rĩ, tũkarĩka treatment twĩtaga root canal. Rĩrĩa weka ũguo rĩ, ndũnate igego rĩaku, kana igego rĩaku rĩtinakinyĩra hau ha kũrutwo. Na andũ aingĩ rĩ gũkũ Africa kana tuge Kenya kana bũrũri ũyũ witũ moĩ ndawa ya igego nĩ kũmunywo nĩ kũmunya na nĩ kũruta no mwĩroreri reke ngwĩre rĩrĩa waruta igego rĩaku na nĩ ngenda mwangi ũyũ tũkuona ga video keho gakuonia ũrĩa waruta igego ũrĩa gũthiaga rĩrĩa waruta igego rĩaku Nguga nĩ ta mũndũ, nĩ ta rũthingo. Nĩ twaruta ihiga rĩmwe rũthingo. Rũthingo rũu rũgwĩka atĩa? rwatigwo rwĩ wika Rwatigwo Kana, rwĩ wika. eh, rũtarĩ na hinya ũrĩa rwarĩ tene Yes, na no rũ collapse anytime ũguo nĩguo wĩkaga koguo ũtigaga kanua gaku ke weak tondũ ngai rĩrĩa ombire magego ombire ma igũrũ makarũma na ma thĩ koguo rĩrĩa waruta rĩ hau hatiatigwo mwanya koguo mwanya ũcio rĩ ũwĩkĩraga igego rĩrĩa rĩa igũrũ rĩarĩa rĩkaigua ndirĩ na mũndũ ũrĩa nũmaga harĩa thĩ Ehe. Na rĩrĩ amwe na rĩkoria, hĩ, kaĩ ũrĩa nyuma nake haha athire kũ? Koguo makanjia gwethana, ngũ- ngũhũthĩra ruga ĩyo. Rĩa igũrũ rĩgetha rĩa thĩ, na rĩrĩ amwe na rĩkanjia gwetha. Koguo ma- magego maku-rĩ, makanjia ku- gũthonga. Rĩrĩa marathonga-rĩ, rĩrĩ rĩa igũrũ rĩathonga-rĩ, rĩkaraiha gũkĩra mangĩ. Na maya mangĩ mathonga ũguo-rĩ, maka- space ĩrĩa-rĩ, makanjia kũinama. Koguo-rĩ, ũgakora harĩa gatagatĩ-rĩ, irio cikambia kũingĩra. igego rĩrĩ rĩgathũka nĩkĩo wĩiguaga mũndũ auga ndarutirwo igego rĩmwe thutha wa kahinda kanini rĩu ndĩrarutire merĩ na nĩkĩo wanjĩra atĩ he mũndũ ũrarutire magego matandatũ no ngĩtuĩria ũcio hihi nĩ mũndũ wa 30 to 40 Yeah. nĩ ũndũ wa ũguo koguo niĩ ngĩra andũ nĩ wega o kuma twana tũ tũnini tũmonie ũrĩa mangĩhota gũ- gwĩka ũrĩa magĩrĩire nawe o m- o mwaka ti maita maingĩ no maita merĩ mm. kana ona waremwo merĩ mm. rĩmwe mm -hmm. ũngĩtwara kanua gaku service rita rĩu rĩmwe rĩ mm. we nĩ weheranwo na mathĩna ma mm-hmm. magego mm -hmm. he andũ mathĩna mao ma magego maumanĩte na kũrĩa maciarĩirwo ta rĩu he andũ matuĩkaga Rift Valley kũrĩa nĩ ũndũ wa maĩ marĩa manyuaga magego mao nĩ mathũkaga nĩ njemanirie na mũndũ ũmũthĩ kĩroko magego make marengekete nuthu ya kanua gake magego make nuthu nĩ marengeku Mũndũ ũcio rĩ, mũngĩmũteithia atĩa? Ũyũ ta ndagĩtarĩ wa magego rĩ, mũngĩmũteithia atĩa akorwo makĩrĩ marengeku rĩu matirĩ ho? Kana he ũndũ mũngĩka magego matigakorwo makĩrengeka ũguo marengekaga magakarengekera kĩnini? Ah, okay, magego macio ma mũndũ ũcio tuge umĩte ta rũu na kũu Rift Valley ta Naikuru rĩ, thĩna ũcio akoragwo naguo rĩ, wĩtagwo fluorosis. Nĩ harĩa cumbĩ, maĩ magakorwo na cumbĩ mũingĩ na maka, I think Gĩkũyũ maugaga kũgundia. maka- magatũma magego mau macenjie rangi makagaca makagaca na nĩ mac- nĩ macokaga also magatuĩka weak no kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa woka rĩu kwĩ ndagĩtarĩ ũyũ ndĩrauga ũke tene ndũgeterere rĩrĩa matinũkire ũka tene magego mau tuona nĩ weak rĩ nĩ tũkwĩraga atĩrĩrĩ magego maya no ũmeke ũũ no no matige gũtuĩka wi matige gũtuĩka wi kĩrĩa twĩkaga andũ aingĩ rĩ twetagĩrĩra rĩrĩa tũrĩ na ruo rĩrĩa igego rĩatinũka rĩrĩa twĩna thĩna nĩguo tũroka kwĩ ndagĩtarĩ koguo ndagĩtarĩ agakorwo na option nini mũno cia gũgũteithia no ũngĩũka tene rĩ igego ta rĩu nĩ tũgũkwĩra harĩ cover tũngĩkĩra rĩtuĩke stronger na gũtirĩ handũ rĩkaunĩka Rĩu ũ- ta ũcio magego make marengekete nuthu ya kanua rĩ mũngĩmũteithia atĩa no no ũke harĩ indo twĩtaga crowns

Rĩu hihi no, no nyonire menye mm-hmm. extent mm-hmm. but angĩkorwo nĩ rĩthiru biũ mm-hmm. rĩu no rĩrutirwo rĩkĩrwo rĩngĩ no angĩkorwo nĩ rĩtigaru gacunjĩ kanini rĩ rĩu no rĩthondekwo na rĩkĩrwo crown ĩyo kora depend ũrĩa rĩthirĩte rĩu rĩ eh, onokorwo no akorwo ũkĩhutia rĩ kanua kana magwa nĩ mĩrimũ ĩigana ĩngĩkorwo ĩkĩnyita mũndũ ah, nĩ mĩingĩ mwangi no nguga ĩrĩa common nĩ ĩrĩ Wa mbere nĩ mũrimũ wa kĩni. Ũcio gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyita mwana. Ũcio nĩ ũndũ wa ũrĩa kĩrĩa warĩa na bacteria icio gũkorwo ciĩ kanua, cianjia kũrutĩra kĩni gĩaku wĩra rĩ, koguo no ũkũnyite. Na hau nĩho ũiguaga hena thithi, hau nĩho ũiguaga mũndũ nĩ aranunga kanua, hau nĩho ũiguaga mũndũ nĩ ara brush magego makaruta thakame. Ũcio nĩ mũrimũ wa kĩni. Kana hihi ũkona bado wathiĩ wathiĩ harĩ andũ aya akũrũ rĩ, ũkona eh, he nyamũ twĩtaga ah, calculus, nyamũ ingĩ cihanaga nĩ kũmererera cimerereire. Kana ũkona magego ah, mena stains. Rĩu ũcio no mũrimũ wa kĩni, hihi mbica ndĩnacio no no tuone. No Rĩrĩa ya progress, ĩga progress rĩ, kĩnĩ gĩthiaga gĩgĩthiraga gĩgĩthiraga ũngĩaga gũthondekwo wĩ wĩ early stage. Rĩu rĩrĩa gĩathira rĩ, nĩkĩo wonaga harĩ andũ akũrũ mekaga ũguo magaikia igego nja kana makarĩa karigũ igego rĩkauma. Tondũ mũrimũ ũcio nĩ wathire ũkĩhĩtũka stage ya mbere ndwarorirwo ya kerĩ, rĩu wĩ stage ya mũico koguo rĩu ũninĩte kĩni gĩothe na nginya magego nĩ mareruta. Ũcio nĩ mũrimũ wa kĩni. Ũrĩa ũngĩ ingĩenda kwarĩrĩria rĩu nĩ mũrimũ ũyũ twĩtaga decay, ũrĩa ũ affectaga rĩu igego rĩenyewe. Na ũcio bado no mũrimũ ũngĩgirĩrĩrio. Tondũ rĩrĩa woka kũrĩ ithuĩ rĩ, nĩ ngũwona wĩ stage cia mbere na wĩ kuo feeding. No rĩrĩa wathiĩ wathiĩ rĩ, ũkoraga kwĩ mũndũ ambirie kũrĩo nĩ igego, agatũmĩra anga mũrubaine, njiguaga mekĩraga anga ndawa cia ovacado, anga acid, maũndũ macio mothe nĩ magũkwĩra nĩguo mekaga, na kũnyua mara moja. ah, na gũciĩkĩra hau koguo rĩ mũndũ ũcio ndagathiĩ thibitarĩ nĩaga gũthiĩ thibitarĩ igego rĩu rĩendereaga kũrĩka rĩkarĩka rĩkarĩka nginya rĩngĩ rĩgakorwo na infection ũkona mũndũ aigana ũũ kũimba tondũ rĩgĩire na infection rĩethera njĩra rĩu nginya rĩgetha gwa kuma mũndũ akaimba kĩni no rĩrĩa woka kwĩ ndagĩtarĩ stage cia mbere rĩ igego rĩu rĩkũihũrio kana rĩtritwo rĩkwo treatment ĩno tũreta root canal na ndũkũrucia igego rĩaku He mĩrimũ yumanaga kana ĩkoragwo atĩ ndĩ risk -inĩ ya kũgĩa kana ndĩ ũgwati-inĩ wa kũgĩa mũrimũ ũyũ nĩ ũndũ wa mĩaka yakwa either ĩkorwo ĩ mĩingĩ kana ĩkorwo ĩ mĩnini? Yes. Ta rĩu he mĩrimũ ya ciana ya magego ĩtanyitaga andũ arĩa akũrũ kana kwĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga andũ arĩa akũrũ ya magego ĩtangĩnyita mwana kana mũndũ wĩ gatagatĩ-inĩ? Ah, nguga rĩu ta mũrimũ wa kĩni rĩ ũcio nĩ ũgũkora ciana ti nyingĩ tho nĩ ũgũcikora Eh, tuge maneneha neneha rĩ nĩ ũgũkora mena no ũkoragwo mũno harĩ mũndũ ũthiĩrĩire na mĩaka kidogo no mũrimũ ũyũ wa wa igego rĩ ũcio ndũcagũraga nginya mwana wa mĩaka ĩtatũ ona ũtakinyĩtie mĩaka ĩtatũ nĩ ũkũmũkora nĩ arĩho thibitarĩ tondũ ena iri- magego make mena marima Koguo mĩrimũ ĩyo rĩ, nguga yothe no ĩnyite andũ othe, no rĩu ũgũkora ũyũ wa magego nĩ ũrambia harĩ ciana, no ũrĩ oho nginya harĩ andũ agima. No ũyũ wa kĩni nĩ wambagia mũno mũndũ harĩa mĩaka ĩthiathiĩte. Ciana no wage gũciona nacio atĩ kĩa- kĩ- kĩni nĩ kĩimbu. No nguga ũngĩthiĩ hihi kũndũ kũrĩa andũ matirĩ biũ na ũmenyo ũyũ wa ũrĩa mangĩrora magego mao na nĩ ũĩ na kũu remote-inĩ kũrĩa aciari matiũĩ ona toothbrush nĩ kĩ matiũĩ ona ndawa ya magego nĩ kĩ nĩ ũkoraga ciana ciĩ na thĩna ũcio Yeah. twambe tũrore tũrore ũndũ ũngĩ wa andũ arĩa makoragwo na hũmĩ hũmĩ nĩ magego maya makũraga nja wa magego marĩa mangĩ

O na maruta magego mau-rĩ, na matirĩ na space njiganu-rĩ, nĩ mathiaga maga- makamera ũru. Mhm. Nĩ- eh, mũndũ no athondekwo e mũgima Ĩĩ, nĩ athondekagwo o na e mũgima. Mhm. Nĩ twĩkĩraga nyamũ twĩtaga braces, Mhm. akohwo cuma icio, Mhm. na magacokio raini. Mhm. process mũkenya wa kaira agĩkorwo akĩ akĩhota akĩ afford kana Ah, nguga braces ciĩ goro Mhm. ah, kenya gũkũ setup ya gũkũ tũrĩ no ah, ta rĩu angĩhota hihi gũthiĩ thibitarĩ rĩngĩ ici cia thirikari, ti nyingĩ ciĩkaga no kũrĩ ingĩ ũngĩkora cigĩka na mũndũ no ateithĩke. Thengio madam Wambui. Ndĩrenda tũikĩrie, no tũgĩcokeria he kĩũria ngũkũrĩtie hĩndĩ ĩyo tũtanaikĩria kĩa nutrition kana indo iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa cihe magego make hinya kana kanua gake gakorwo ke healthy. a- i- mwena wa mĩrĩre Tu- ne- ki- ki- ũ- gũtũcokeria twa- twacokereria twambe tũikĩrie o rĩngĩ tũcokererie rĩ- arĩ- arĩ ikereka rĩa mũico tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩmenya nĩ irio irĩkũ icio wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa nĩguo magego maku makorwo na hinya na makorwo me healthy twambe tũikĩrie nĩ tũgũcokereria